Кара Пулат дигән опера куелачак сәхнәгә. Бу инде Илмир Низамовның икенче кабат 7 елдан соң икенче кабат кабат сәхнәгә менә торган әсәре. Менә шул премьерага әзерлектән бер матур гына репортаж төшереп, артистлар белән сөйләшеп кайттык әле. Мин моны ни өчен әйтәм, 18 майда кич белән Э, Тинчурин театрына барып, рәхәтләнеп менә шундый бер матур премьера карый аласыз дип әйтәсем килә. Опера кебегрәк була әйтәме? Бу опера. Э, не Тинчурин. Ренат Харис э, либреттосына язылган опера бу. Син санап китеше кемнәр уйный анда? Бәлкем тамашачы шундый Анда анда Зөфәр Харис, безнең яраткан Илгиз Мөхетдинов. Әйе, Минем фамилиядашым Артур Исламов. Артур Исламов, анда шундый шәп артистлар составы, шуңа күрә дуслар, Барып кайтып карасагыз. Әйе. Ай, шундый матур кичә булды. Бу чыннан да не бик шәп тизер булды, бик шәп реклама булды. Чөнки мин э, бу егетләрнең э, иҗатларына гашыйк дисәм, бер дә ялгышмасмын. Ә тагын бер кызыклы әйбер әйтәсебез килә. Менә без бүген төшергән репортаж иртәгә безнең каналда чыгачак. Карамый, күрми калмагыз. Һәм инде безнең репортажны карап, менә шушы премьерга билет алырга

Менә шундый шәп яңалык. Бәйрәм рухындагы яңалык, әйме? Миңа, менә бит, әйесе. Менә бит. Сабан туйларды яратасыңдыр бит, әйме? Юк бу. Бер йөреп кайтырга була инде, әйе. Менә чагыштырыр өчен менә шәһәрнекендә, әйме? Казанныкында түгел, башка шәһәрнекендә. Һәм менә авылныкында йөреп кайтырга була, әйме? Шундый теге тынычрак мин әйтәм, ниләр. Сабан туйлар. Монда Казанныкында бер дә тыныч түгел. Иң матур сабан туйлар, белмим, мин берәүне дә үпкәләтәсем килми, ләкин авылларда дип уйлыйм. Дөрес әйтә.
Авылда аутентичный диләр бит әнеме, шундый тору. Быел да берәр шундый авыл сабан туена барып кайтмакчы булмас инде. Төшерер идем инде берәр репортаж шундый. Аутентичный дип әйтәбез бит инде. Торушный. Американың Буффало шәһәрендәге унсигез яшьлек Пейтон Джордан супермаркетта ут ача. Син моны ишеттеңме моны турыда? Ә, ут ача һәм нәтиҗәдә өч кеше яралана, ун кеше үлә. Әле тагын шундый мәгълүмат килеп иреште. Мылтыкларның бер ягында Андрес Брейвик һәм Икенче ягында Джор Эрнест исемнәре язылган була. Әгәр дә мин хәтерлисем икән, Андерс Брейвик ул Норвегиядә Ослода 77 кешене атып үтерә. Ә монысы берсе Джон, Джон Эрнест синагогада э, кешеләрне атып үтерә. Э, менә шушындыйрак куркыныч яңалык. килеп иреште. Бүген, мин аны бүген генә күрдем әле. Бу коточкыч хәбәр инде бу. Әйе. Тоталар инде, әлбәттә, шундый ук тотып балалар. Хәзер э, әлегә э, тикшерү эшләре алып барыла. Үзегезне саклагыз дип.
Казаныбызда узган атнада 14-15 май көннәрендә шундый матур э, спорт чарасы узды. Казан марафоны. Һәм монда шушы марафонда гына да минем бик күп танышларым катнашты. Мин үзем дә ул көнне Казан үзәгендә идем, ундүртенче майда, хәтта шул үзәк стадион эченә кереп карадым. Һәм шул кадәр матур күренеш булды, дуслар, әйме? Балалар арасында да, балалар арасында үз көчләрен йөгерүдә сынап карарга теләгән менә шундый сабыйлар шул кадәр күп иде. Хәтта подгузник кигән балаларны да теге шаптырттылар.
Әйе.
Беләсезме, анда теге карап торасың шулкадәр теге менә бу егет ага бу малай шундый озын бутлы буе озын шәп йөгерер инде бу дип карап торасың әйме алар стартка басалар ә анда алардан ике тапкыр кеп кечкенә малай шулкадәр тиз иттереп алдырып китә дә аны берәү дә куып тота алмый шулкадәр күңелле күренеш иде бу Ә иң мөхиме безнең менә Татарстанда шундый матур спорт чаралары булу, ул бит инде безнең яшьләребезне дә, безнең казанлыларыбызны, шәһәрлеләрне шушындый матур чараларга җәлеп итү өчен бик кирәк. Бу инде Тимерменның бер этабы булды, э, шул Казан марафоны. Э, аның бит әле тагын бер этабы булачак җәй көне. Әйе. Анда бит инде теге, нисә, троеборье диләр бит аны. Ярый. Ә, син теге балаларны күрдеп алдың инде, әйме? Подгузниктагы. Анда бит әле тагын өлкән яшьтәге. Өлкән яшьтәге. Өлкән яшьтәге абыйлар, анда әллә ялгышмасам 89 яшендә бер бабаең чапты. Видеолар бар аның инде безнең каналда да. Менә шул яшькә кадәр җитеп, менә шулай торып йөгереп йөрергә язсын, дуслар, барчагызга да. Амин. Амин. Былай э, дөресен генә әйткәндә, катнашырга теләгем бар. Тимер, тимер монда, Казан марафонда. Икенче елга, икенче елга үзебезне хәр, хәр, хәр хәлдә мин озын турында әйтәм инде, сынап карарга тырышырмын. Э, шундый ниләр бар инде, ниятләр. Кайтабыз дип китәләр, әйме? Дигән рубриканы хәтерлисең бит инде, әйме? Шул ук э, светокопия, аның шулай дип әйтәләр микән? Светокопия э, кагаз ясаучы, җитештерүче Америка компаниясе Рәсәйдән китүе турында белдерде шул теманы дәвам итеп яндекс драйв каршеринг сервисы казаннан китү турында белдерде инде менә светокопия светокопия ул бит инде снегурочканың көндәшеме шулай дип әйтәбез инде сез гомумән өйдә компьютер белән кулланасыздар бит инде гел кулланабыз миңа ул кәгазьләр бик кирәк нинди кәгазь белән кулланасыз шул светокопия белән светокопия да бар миндә снегурочка да бар снегурочка да бар Ә карале, ә безнең менә аналоглар шул шуны ни дигән, буларда көндәшләр бармы соң тагын светокопидан тыш, снегурочкадан тыш тагын? Менә мин снегурочка белән светокопияне Мин дә генә шуны беләм бит, әйе. Ә алар бар, әйтерләр әле, сез нәрсә, моны белмисезме, моны белмисезме, моны белмисезме дип яза башларлар. Языгыз әле, әйе. Тагын нинди, әйе, тагын нинди? Тагын нәрсәләр бар анда, әйе. Без шул снегурочка белән светокопия белән генә кулландык инде вакытында. Ә хәзер шул ук нәрсә әле Светогорск целлюлез кагаз комбинатын сатмакчы булалар.